Raboneti kanalyndan hemmäňize ullakan salam. Mundan beýläk bu kanalda bize futbol söýdürenleriň hekaýalaryny size ýetirmekçi. A bu günki sanymyzda bolsa Ronaldinho hekaýasyny size ýetirýäs. Ronaldo de Assis Moreira, biziň tanaýan adymyz bilen Ronaldinýo, bir müň dokuz ýüz segsenji ýylyň ýigrimi birinji martynda Braziliýanyň port şäheri bolan Porto-Alegroda eneden bolýar. Ronaldinýo aslynda bir lakam. Lakamyna gelmänkäk, geliň ilki çagalyk ýyllaryndan başlalyň. Braziliýanyň köp meşhur oýunçylary ýaly, olam pukaraja maşgaladan gelýär. Ýaşlygynda futbolist bolan kakasy Joao o ýyllarda portda swarşik bolup işleýärdi. Içinde şeýle bir futbol söýgüsi bardy welin, boş wagtlarynda-da şäheriň komandasy bolan Gremýoda garawul bolup işleýärdi. Şeýlelik bilen, hem maşgala ýagdaýyny gowulandyrmana, hem Gremiýanyň oýunlaryny görmäge çalyşýardy. Maşgalaň iki ogly bolan Roberto Ronaldada futbol oýnama höwesi bu sebäp bolýar. Ýagny kakadan ogla. Indi olara hemişe ýoldaşlyk eden, nähili oýnamalygyny her pursatda dile getiren kakalary bardy. Dogany Roberto on ýaş uly we o wagtlar maşgalaň ýeke-tä umydydy. Roberto on sekiz ýaşyna gelende Gremiýada oýnamana başlady. Üstünde uly bir ýük bardy, maşgalany pukaraçylykdan çykarmak. Emma owunlarda Ronaldinýonyň durmuşyny üýtgetjek bir waka bolýar. Gündelik etýän zady bolan agşama çenli top oýnap öýe gelende öýde adamlaň kändigini görüp, Robertaň doglan gününe ýetişen däldirin öýtýär. Elmydama gülýän ejesiniň gözlerinde ýaşlar bar. Dogany Roberta Ronaldinýony gujaklap, Ýeke galyp biljekleri ýeri äkidýär. Agzynda şu sözler, Heläkçilik boldy, kakamyz gitdi. O ýaşdaky çagaň düşünmekde kynçylyk çekjek zadydy bu. Ronaldinýo-da şeýle düşünipdir. Gitdimi? Nirä gitdi? Haçan gelýär? Yzyna gelmejegini bilmek birnäçe ýylym aldy diýýär. Käbir adamlar giç, Käbirleri ýaşyndan ir ulanyp başlaýar. Bular ýaşan zatlarymyz esasynda bolýar. Ronaldinýo-da heniz on ýaşynda wagty ulalypdy hem-de durmuşynyň ortasyna futbol topuny goýjak şekilli. Indi futbol oň üçin hemme zatdy. Haçan-da topy her aýagyma alanymda, kakam ýanymdady diýýär Ronaldinýo. Top aýagyma gelende erkindim, erkin we şat. Bu duýgyny ýaşap başlanyňyzda, töweregiňizdäki adamlar bilenem paýlaşmak isleýäňiz. Meň pikirimçe, Ronaldinýonyň magiýasam şo. Oýundan şeýle bir keýp alýardy welin, mydama gülen ýüzi bilen töweregine şatlyk paýlaýardy. Käbir adamlar näme üçin hemişe gülýäň diýýär. Düşünenoklar, näme üçin agressiw bolaýyn. Futbol bir şou we adamlara şatlyk paýlamak. Meňem işim muny ýaýratmak. Ronaldinýo ulalýardy. Çagalygynda idoly bolan doganynyň yzyndan gitdi we Gremýonyň dublyna girdi. Trenirowkalardan soň ýadamak bilmeýän itim bombam bilen top oýnaýardym diýýär. Belki-de, dribling talantymy şoň saýasynda öwrendim. On dört ýaşyna gelende togsan dört dünýä çempionatyny, telewizordan görmäne şansy boldy. Finalda Braziliýanyň italýanlary penaltidan Bajianyň penaltini salyp bilmedi boýny. O güne çenli ýöne futbolist bolmak niýeti bardy, o günden soňra dünýä çempiony bolmak. Dogany Robertaň işleri hiç ugruna gidenokdy, trawmalar karýerasyny söndüripdi we Gremiodan Şweýsariýanyň Sion komandasyna gitdi. Dowamynda-da ýokary derejeli futbolist bolup bilmedi. Emma jigsi tornado ýaly gelýärdi. Yslynda köp zat Ronaldinýonyň bir oýunda ýigrimi üç gol salmagy bilen başlady we yzy-da ýüpüň ujy ýaly geldi. Togsan ýedide U on ýedi dünýä çempionatynyň ýyldyzy boldy. Togsan sekizde Gremiýanyň A komandasynda, togsan dokuzyň iýunynda bolsa Braziliýanyň zbornasynda birinji oýnuna çykdy we iki assist bilen haýran galdyrdy. Beleliň şu lakamy, o wagtlar zbornda iki Ronaldo bardy, bir Fenomen Ronaldo, iki Ronaldinýo Gauço, ýagny Kiçi gülek. Ronaldo. Futbol dünýäsinde yz galdyrjak täze ady bilen özüne täze maksatlar goýup başlady. Oňam maksady köp brazilsler ýaly Ýewropada özüni görkezmekdi. Gremiýada oýnan üç ýylynda ýüz kyrk bäş oýunda ýetmiş iki gol salypdy we şo ýyl Fransiýanyň PSŽ klubyna bäş million ýewro garşylygynda transfer bolupdy. Inçeden uzyn saç stili bilen Parižde iki ýyl oýnady. O wagtlar PSŽ Fransiýa ligasynyň iň güýçli komandasy däldi. Muň sebäbi klubuň prezidentiniň şu wagtky ýaly petrol eýesi däldigi. Ronaldinýo bärde hiç bir kubok almasa-da, komandaň ýyldyzydy. Birinji sezonynda otuz dokuz oýunda on üç gol, ýedi assist bilen oýnady. Bu hijem erbet statistika däldi. 2002 dünýä çempionaty gelip ýetdi. 2002 dünýä çempionatyny görenler arkaýyn braziliýaň sostawyny ýatdan bilýändir. Ronaldinýo o komandaň ýüregidi. Hatda Ronaldinýoň Angliýa ştrafnoýdan salan goly hemmämiziň ýadymyzda. Çempionat boýunça öňüne gelenleri ýeke-ýeke geçen Braziliýa çempion Ronaldinýoň bahasy bolsa, bäş-alty esse galypdy. Çempionatdaky öwgüleriň köpüsini Ronaldo we Riwaldo alsa-da, Ronaldinýo futbol dünýäsiniň witrinasyndaky iň gowy önümdi. Ronaldinýo indi çagalaryň köçede top oýnanda, meňzemäne synanyşdygy, eje we kakalaryndan formasyny almasyny isledigi oýunçy bolupdy. Oýnan bir reklamasynda ýutubda bir milliondan kän görülen birinji wideody. Uje şulam Ronaldinýoň nähili derejä gelenligini aňlatýamyka diýýän. Elbetde, bu ýagdaýdan soň Parižde uzak wagt galmajagy bellidi. PSŽ-de oýnan ikinji sezonynda otuz ýedi oýunda on iki gol, on assist bilen dünýä grantlarynyň radaryna girmegini başardy. O ýyl Real Madridden çempionatda ýigrimi iki oçko yza galan Barselona belki-de taryhynyň iň erbet sezonyny ýaşadylar. Komandaň başyna Frank Raýkard getirildi. Gelip-gelmänkä Rikelme we Frank de Bur ýaly ýyldyzlary satdylar. Ýerlerine Kuarejma, Markez, Van Brokost ýaly ýyldyzlary getirdiler. Ýöne bularyň hiçsem Barselona üçin ýeterli däldi. Sebäp garşyda Real Madridiň legendarny komandasynyň bolmasy Los Galaktikos. Barselona hakyky lider Barselona standartyny ýokary çekjek oýunçy gerekdi. Bu sebäpden iki müň üçünji ýylyň tomusynda otuz million ýewro garşylygynda transfer bolan Ronaldinýo bäş ýyllyk kontrakta gol çekdi. Iki müňünji ýyllaň başynda Real Madrid dünýä futbolynyň iň güýçli klublarynyň biridi, belki-de iň güýçlüsi. Hatda Barselonadan iki esse köp La Liga çempionlygy bardy. Ronaldinýoň birinji sezonynda Barselonaň çempion bolmasy gaty kyndy. Muň sebäbi täze komandaň başyna gelen Raýkardyň öz oýun filosofiýasyny oýnatmaga synanyşmasy we Ronaldinýodan islenen owadan oýun. Barselona birinji sezon hiç hil kubok almady we ligany ikinji tamamladylar. Oýnalan futbol hemme kişini umytlandyrýardy we belki-de indiki sezonyň iň faworit komandasydy. Ertesi ýyl Samuoletto, Ludowik Juli, Deko we Dubl bilen ýetişen Waldes, Hawi, Niesta, Tiago Motta ýaly oýunçylar bilen täze sostaw guruldy. Iki müň dört, iki müň bäş sezonynda Ronaldinýo ýyldyzlykdan çykyp, dünýäň iň gowy oýunçysyna dogry ilerledigi ýyldy. Futbol, elbetde, komanda oýun. Ýöne Ronaldinýoň oýnan oýny beýleki on oýunça garanyňda şeýle bir tapawutlydy welin, Barselonany halamasaňyzam, oň üçin telewizoryň öňüne oturardyňyz. Ronaldinýo karýerasynda Ballon d'Or, dünýä çempiony, La Liga we birnäçe kuboklar gazanan biri. Emma oňa görä iň buýsanýan zady, Barselonany öz stili bilen üýtgetmesi. Barselona oýunlardan soň topy özünde tutup, akyjy futbol oýnandyr. Ronaldinýo bu filosofiýa bagly bolup, komandaň oýun stilini bozman pasa garaşýar we topy alandan soň trýuklaryny sol stili bilen erkin bir şekilde görýänleri özüne haýran galdyrýardy. Topy aýagyndan almak mümkin däldi. Aýaklary, bili, bedenindäki her bir ýeri topuň üstündäki ynanylmaz kontrolyna kömek etmäne çalyşýan ýaly we elbetde, iň uly aýratynlygy, cool görünjek bolman, ýyldyz oýunçy charakterine girmän, oýundan lezzet almak we öz aýdyşy ýaly, şatlyk paýlamak deňsiz, taýsyz. Katalonlar o ýyl diňe göze ýakymly oýun oýnamadylar, eýsem, faworit ýagdaýa geldiler. Kamp Nouda oýnalan El Klasiko üç noldyk sezony segsen dört oçko bilen çempion dyndylar. La Ligada islänini alsalaram, Çempionlar ligasynda Mourinýoň Çelsisini geçip bilmediler. Ronaldinýo elinde baryny etse-de, bu turnirde ýoluna dowam edip bilmedi. Hatda Piter Çehe atýan bu goly ýadyňyzda bolsa gerek. Sezonyň soňunda karýerasynda birinji gezek Ballon d'Or baýragyny aldy we fifa tarapyndan ýylyň oýunçysy saýlandy. Ronaldinýo iki müň bäş, iki müň alty sezonyny başga lewellady. Öňüne çykan kimma bolsa ýeňmek, iň gowusydygyny subut etmek, belkem, hemme kişä kabul etdirmek üçin oýnaýan ýalydy. La Ligada oýnan ýigrimi dokuz oýnunda on ýedi gol, on sekiz assist bilen karýerasynyň iň gowy ýylyny geçirdi we üst-üste ikinji gezek La Liga çempiony boldy. Diňe bu bilen ýetinmedi, Ispaniýada suwuň akyşyny üýtgetdi. Santýago Bernabaoda üç nol utan oýunlarynda şou görkezip, realmadridlilere şu hakykaty kabul etdirdi. Ronaldinýol Barselona başlady. Çempionlar ligasynda bolsa, bir on altyda ýene Çelsi bilen oýnan Barselona bu gezek gülen tarapdy. Bir dörtde Benfikany, polfinalda Milany geçen Barsa, finalda Anrili Arsenala garşydaş boldy. On ýedinji minutda Ronaldinýoň pasynda Lemanyň Etony ýykmasy bilen oýundan çykarylypdy. On kişi galan Arsenal Sol Kampbell bilen otuz ýedinji minutda öňe geçse-de, ýetmiş altyda Samuel Etoň, segsen birde Bellettiň gollary bilen Ýewropaň iň prestižli kubogy Barselonaň ellerindedi. Ronaldinýo bolsa şo sezon oýnan kyrk üç oýnunda ýigrimi alty gol, ýigrimi dört assist bilen korollygyny yglan etdi. Ballon d'Or baýragynyň soňky eýesi bolan Ronaldinýo iki müň alty dünýä çempionatyndady. La Liga we Çempionlar ligasyndan soň gözi dünýä çempionlygyndady. Elbetde, braziliýaň zbornysy iki müň ikidäki ýaly formda däldi. Riwaldo ýok, Karlos otuz üç, Kafu otuz alty ýaşyndady. fenomen Ronaldoň trawmalardan soň kilo alyp başlan wagtlary. Bu sebäpden gözler Ronaldinýodady. Bu komandany süýremesini isleýärdiler. Edil Barselonadaky ýaly. Hawa, iki müňkidäki ýaly idealny komanda däldiler. Ýene-de dört oýnutyp, bir dörde gelmäni başardylar. Hemme zat gül ýalydy. Haçan-da garşysyna Fransiýa gelýänçä. Sýer Anriň elli ýedinji minutda salan ýeke-täk goly bilen Braziliýa öýüne gaýdypdy. Ronaldinýoň bolsa soňky dünýä çempionatydy. Şowsuzlyk bilen gutaran dünýä çempionatyndan soň Ronaldinýoň öňünde uly şans bardy we iň gowy şekilde dowlandy. Ýigrimi bir gol bilen karýerasynyň pikindady. Emma adamlar siziň iň gowusydygyny bilende, talaplaram artýar. Iki müň alty, iki müň ýedi sezonynda Çempionlar ligasynda bir on altyda Liwerpule utulandan soň, La Liganam Real Madride berdiler. Barselonada soňky ýyly bolan iki müň ýedi, iki müň sekiz sezonam, geçen ýyla garanyňda, hiç tapawutly däldi. Üstesine üç ýarym aý trawma galanyndan soň Messiniňem rolunyň artmasy bilen Barselonadaky soňky günlerini geçirýärdi. Barselona karýerasy oň üçin bir düýşdi. Oýananyňyzda gynanyp, täzeden ýatsam, düýşüm dowam edermi diýäýjegiňiz görnüşdendi we hiç haçan dowam etmezdi. O düýş dynypdy. Ronaldinýo iki müň sekizinji ýylyň tomusynda ýigrimi dört million ýewro garşylygynda Milana transfer boldy. Karýerasyny täzeden janlandyrmak üçin iň ideal ýerdi belki-de. Futbol dünýäsinde baý taryhy bolan, bir ýyl öň Çempionlar ligasyny alan komandady. Trenerleri Karlo Ançelottidi. Ýöne Milan o wagtlar biraz problemalyrak komandady. Kakadan galanynyň döwri geçipdi ýa-da käbirleri o döwre gelmändi. We, elbetde, Ronaldinýo-da olardan biri. Öňküsi ýaly däldigi görnüp durdy. Üstesine-de, futbol dünýäsini Ronaldo we Messi ýaly täze atlar eýeläp başlapdy. Ýene-de meň üçin iki ýarym ýyllyk Milan karýerasy o diýende erbet däl. Sebäp diýseň, trawmalardan soň öňküsi ýaly çalt däldi. Üstesine-de, Serie A dribling üçin gidiljek iň soňky ýer. Ronaldinýo Milanda oýnan döwründe Barselonada kän ulanmadygy ýa-da ulanmagyna hiç gerek duýmadygy skillslaryny sergiläp başlady. Atletik ussatlygy gidip, ýerine ajaýyp pas ussatlygy gelipdi. Indi bir organizator we komanda oýunçydy. Ýöne bu çempion bolmak üçin ýeterli däldi. Milan güýjüni ýitirýärdi. Sezon soňunda Ançelotti kowuldy. Kaka Real Madride gitdi. Iki müň dokuz-iki müň on sezonynda Kakaň gitmesi bilen, Ronaldinýo Barselona günlerindäki oýnuny sergiläp başlady. Serie A-da oýnan otuz alty oýnunda on iki gol, on sekiz assist bilen Milany ikinjilige çenli getirip bildi. Ýöne ýene kubok ýokdy. Üstesine-de, iki müň on dünýä çempionatyna Braziliýanyň zbornasyna alynmansoň, Ronaldinýoň soňy gelip başlapdy. Futbol oýnama höwesini ýitiripdi. Zlatan bilen Robinýonyň gelmesi bilen Milan karýerasynyňam soňuna gelipdi. Iki müň on birinji ýylyň gyşynda heniz otuz ýaşynda wagty, üç million ýewro garşylygynda Flamengoa gitmeli boldy. Mundan soňy Ronaldinýoň fanlary üçin biraz gynançly. Iki müň on bäşinji ýyla çenli professional karýerasyny dowam etdi. Braziliýada üç aýry klubda oýnady, hatda Meksika ligasynadam görnüp gaýtdy. Ronaldinýo üçin futbol dynypdy. Biziň has-da ýüregimizi agyrdan zatlaryň biri-de, geçen aýlarda Ronaldinýonyň naloklaryny töläp bilmän, Wenezuela gaçanlygy. we tutulyp bu günlerini tussaghanada geçirmesi. Ösüşler we peselişler elbetde hemmämiziň durmuşynda bar. Ronaldinýanyň ösüşi gaty çaltdy. Emma düşüşi ony söýen hemme kişi üçin ýuwaş we gynançly prosesdi. Men üçin Ronaldinýa bir gezek Nirwanany görenden soň içi gysyp on ýalam gowy boljak däl diýen ýaly. Ronaldinýa bu dünýä bir maksat üçin ugradylan ýalydy. Adamlara futboly söýdürmek. Işini şeýle bir gowy ýerine ýetirdi welin, nähili halda bolsa-da futboly hiç taşlamadyk ýaly. Bize bu oýny söýdüreniň üçin köp sag bol. Elastika. Dostlar, bu günki bölümimiziň soňuna geldik. Eger wideony halan bolsaňyz, laýk goýmagy we kanala agza bolmany unutmaň. Indiki bölümlerde-de, kim hekaýasyny görmek isleýän bolsaňyz, hökman. Kommentariýalara ýazyň. Onda näme? Indi köründe görüşýänçäk. Sag boluň.